Terera tinokuchingamidzai zvekare apo toda kuti tienderere mberi pamusoro pechidzidzo cheso kunyanya toda kuti tinyanye kubata nechinhu chinonzi so nokuda kuti chinoti confusei zvakanyanya nokuda kwokuti takambotaura muprevious video yatakaita takati kune reshona kazhinji rinongoti mweya Ndosaka taona kuti chidzidzo ichi chakakosha kuti tichinzwisise ende chinogona kutibatsira zvekare vabatisa tagona kuita deep deep pane zvatakasiyira takuda kuita zvekuti information inodepositwa kupi da kuti mumbotanga mambo tibatsira this area itange yambova neclarity yekuti tinoona kuti panoitika afight between two kingdoms mm-hmm. and tinoona kuti chavanenge vachinyofaitira chii zvichida munogona kunatsotitsanangurira kuti is it the body yatataura kuti tiri kuenda pasi here is it the breath of life here kana kuti is it the soul we do not wrestle against flesh and blood muri kunzwisisa mm-hmm. saka ropa haripo mm-hmm. muri kuona mm-hmm. ropa haripo flesh haipo so the devil is not after our flesh is not after our bodies muri kunzwisisa but chiri kurwirwa it is the soul muri kunzwisisa chiri kurwirwa is the soul because apa pari kutaurwa patoda kuti muverengeka makaona iyoyo togona kuisiya zvedu iyoyo yandiri kutaura iyoyo iri kutotiratidza kuti chiri kurwirwa its a spiritual thing its not the breath of life it is the soul saka satani chaari kuda ari kuda the so paari kunzi paya paya kuna efficiency kwatataura pamuri kunzi chigadzira izvi uno zvenyu zvinge zvakamira zvakadai muzodai muzodai chamuri kudzivirira it is the soul because the devil is trying to take your soul but kutora kwaanoita soul yacho is to get control of your soul so when you have control of the devil unotanga kuoperata sezvinodiwa nasatani ndosika muchiona kuti munhu mukamutiregedza upombweka no matter how much you try anoramba achidero because ari under control muri kunzwisisa but kana satani akazenge aita let free of his soul then this person anenge adechi so yake yafree then you start to see the person achifunctiona zviri right ndosaka muchiona chero muchechi chaimo chaimo kana munhu achinonoka kuuya muchechika so yake kana yakakoraptwa newakaipaka no matter how much you try to say it 100 times hazvife zvakachinja because muri kuudza the body but the soul already yakatodi yakatocondition to adjust or to adhere kune zvinhu zvamuri kutaura zvamuri kutaura because it is the soul at the same time also god is after the soul because chiri kuda kusevhwa namwari is the soul, the soul not the body and muri kuona mm -hmm. saka the battle that is there is the soul, the soul which is the mind ndiri muri kuona which is the feeling which is everything that comprises of a human being but the inner thing because iko zvino mukanditi ndiratidzei feeling yenyu how you are feeling handikwanisi kukuratidzai but i can feel nditi mukandiratidzei kutsamwa kwenyu ndinogona kusakuratidzai but ndinogona kutsamwa ari muri kuona but bhodhi yangu ndo inogona kuzoda isoondiri muri kuona but chatsamwa chii it mm. is the so anomunoona ipapo baba saka munogona kutaura henyu pamwe ndinozogona kuramba ndakuenderera zvakanyanya but kuti chinhu chinenge chaaffecta the soul its either kuti kuhappiness side or mukutsamwa tinozongozviona ne impression inozobuda pabody yako even the face can show up alright a soul iyi iri tormented or this soul yakafara eh, saka tiri kuzama kurava kuti exactly muri kugona baba zviri kuitika mauri to the inner man ndo zvinomanifesta pabody saka body iripo pakutiratidza ndosaka muda kuona baba kana so yarwara kana so yarwara munozvionera pabody ndopamunoona kuti so yarwara kana so yapenga zvamakambotaura pavhidhiyo yatakaita last time iyaiya kana munhu akudya mubhinika sense of test yaitwa tembered with baba mm. tinozviona kupfurikidza nebhodhi saka bhodhi ka iripo pakutiratidza zviri kusangana neso ani muri kuona mm. munhu akaita utsvina ndiri muri kuona maakutokutanga kutoona kuti so yake there is something going on there because hapana so yagara zvainongoratidza zva, zva kunze ndo zvairi wakuda zvinhu zvakachena chena zvakanaka zvinonhuwirirawo kuratidza kuti because mukatarisa vanorova mabira baba mm. vanorova mabira vanoita zvemudzimu mm. chavanotanga kuda idoro tikatongoona so yakuda doro zvakutotiratidza zvazviri kushandira yaiyi mukuupaona ipapo saka zvinenge zvinodimandwa nebhodhi will determine so yemunhu ndosaka muchiona kuti vanhu vakangotarisa munhu at times hatisi kuti its always the case vanotaura kuti munhu yanonamata because board iri kurepresenta the inner person the inner person okay. Okay. saka hazviite kuti tione zviri opposite kuti tiri kuwana zvimwe zvakanaka kunoko then the so yakaipa hazviite kana kuti yoita the opposite yezvandiri kutaura ah. zvinofanira kufambidzana kuti kana so yakoraptwa tinotoona the corruption yacho kunzvezvatinoona kutaura ndatombopa example yatakambopa pavhidhiyo yedu yekumashure iye yekuti imi baba kana muchibika mbambaira ndizvika muchibika mbambaira pobva patanga kututuma kunge pari kubikwa nhopi imi mungazvitenda here kuti ndizvo zvinoitika because chiri kubikwa kana muchibika beef muto unotutuma uchibuda ndewe beef hapave pakambobuda muto wohove inhema hazviite totoziva kuti raisi ine matutumiro ayo ende poto inotori nemisodzi yainotoita kunze unotoona kuti iraisi unotoona kuti ah, uchitongosvika ukaona hari iri pamoto unototi mchembere nhasi mabika nhupi chii chiri kuitika waona zviri kunze ndo zvinodetermina zviri mukati saka hamudi kumbambaira kunze kwakazara chii nopi e, variko zvavo vamwe vanonyepera kudero vanotaura kuti ano zviri kuitika ndezvekuti inini mwoyo mangu chete ino handiendi kuchechi but solo mwoyo wangu wakadii wakanaka chambokutadza kuenda chii mokona zviri kutotiratidza kuti action yauri kuita pabhodhi yekusaenda kuchechi iyoyo because uri kusvora the so iri kuzviramba but your mind thinking yako your brains is telling you kuti haa i think zvinenge zvakadai zvinenge zvakatongonaka zvakadaro anmurikuona saka haudisai zvauri kuita so vandiva vatariri nhau iripo is the battle of salt sezvatambotaura thats why kana taakuuya semachristians tinotaura kuti ipai upenyu hwenyu kuna kristu ende chatei chinyanyotaurawo futi nezvacho ipapo iso matouya futi neimwe engo hanzi you give your life to christ you give your life unenge uchipei wozi kana uchinzi uri kupa upenyu hwako kuna kristu uri kupei Ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose nepfungwa dzako dzose nesimba rako rose. Ani muri kuona why pari kunotaurwa zvesimba why pari kunotaurwa zvepfungwa why pari kunotaurwa pari kunomeshenwa all these things ani muri kuona ende takaona maipaise zvamataura mataura kuti eso inoda apa zvanzi idai jehovha mwari wako nemwoyo wako wese amuona chiri chiri kunzi chide saka the soul also manifests through the heart ani muri kuona because ndosaka muchinzwa munhu achinzi uyu ane mwoyo mukukutu ndiri muri kuona mm. mwoyo haukukutiki wega kana usina kugarwa nesoul ndiri muri kunzwisisa chinenge chiri chikukutu is the soul inozvimanifesta kupfurikidza nehati because the soul is connected to the mind the soul is also connected to the heart mm-hmm. ane mwoyo wakanaka muri kurevei ipapo kana muchiti munhu ane mwoyo wakanaka you are referring to the soul mm-hmm. muri kunatso kwanzwisisa eh, ndakatozonzwa imwe ichitanzi if the heart is troubled even the soul unobva yatowawo troubled one of the connection yamuda kuedza kusana ane muri upaona zvino kubatana kwazvinako zvinhu izvozvo even ukatya iwewe chiri kutya it is the soul because the soul inenge isiri kuda separation because the soul knows kuti haisi ready to die animurikuona saka chiri afraid it is the soul not the body pamunosikidzwa nebanga chiri afraid chii is the soul that is afraid of the separation because the soul knows what will happen tomorrow You see? Alright, ndatogona kuenda baba mama mutaura pe. Eh, takuchienda pa nhau yekudepositwa kwe information but tisati tasvika ipapa tofanira kutanga tanzwisisa kuti the Holy Spirit location yayo ndeipi? Imbori kupi? Yakaloketwa kupi chaiko chaiko? So ndine a verse inogona kutibatsira that's um, Ephesians 3 pa 16

iverengei futi tinzwe inoda kuramba idzokorodzwa ephesians chii natso ikutsanangura ephesians 3 16 yeah. i pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit In your inner being. Rangu riri kuti in your inner man. In your inner man. In your inner, inner man. man. Riri kureva kuti munhu wemukati ndiye anogona kustrengthenwa namweya mutsvene. Mweya mutsvene unopindawo. Kana anogona kustrengthenwa nasatani on the negative way. Anogona kupindawo panzvimbo iyoyo ine mweya mutsvene kana usimo. Muri kupaona? let not your hearts be troubled jesu akuenda but ndichakusiyira ichi mweya munyaradzi ndichakusiyira mweya munyaradzi mweya munyaradzi haaddress the physical aspects anoaddressa the inner man he will comfort you he will teach you

Yo. What so the soul is the one that receives. That receives. And the soul ndo inogona kutya, ndo inogona kuva weak, ndo inoda kustrengthenwa. Exactly. Not kustrengthena munhu nekumudza kuti uchatenga mota. You are strengthening someone from the outside. Mm -hmm. exactly. Yet you have to strengthen someone from the, the inside. inside. okay sai muda kuzama kurava kuti if we have an inner being handiti then it means when god is communicating with us mm -hmm. or when god is dealing with us mm -hmm. he doesn't deal with us with, on the physical aspect no. but on the spiritual the aspect, spiritual aspect which is the soul, the soul. saka baba muri kuzama kureva here imimi kuti kana mwari

Exactly. Men. The spiritual. So it's spirit to spirit. Spirit to spirit. Then it comes now what we call both vazhinji vakazodzidza vanozotaura kuti the mind ndo inozoita kuti muzokwanisa kutiburitsira manje mind saka imuruzama kureva kuti mind is the vessel yakashandiswa namwari inotora zvinhu kubva kuspiritual man younza kuthe physical man That's why tine yatinoti meditation. Ndotanga kuchizvitaura. But kwazvabviswa. Mm -hmm. Ndosaka muchiti dzimwe nguva munoda kuzama kuti unoona mwa wangu ogara unkaurika wati ah kuna ndiri kuona something chadhipozitwa but chadhipozitwa chinozouya saka munoda kuzama kuti pane nyaya ndakutoona saka Ah, kana kuti togona kuzopaenda hedu ndogona kunge ndajamba ndandakuda kutoenda paprocessing because tiri kuti kana information ichidepositwa mm. almost each and everyone anotodepositirwa zvinhu either namwari kana either nasatan but pane processchinenge chakutitemaina manje kuti ave mwari kana kuti chii chatora nzvimbo yepanogara that spirit yatiri kuti the holy spirit so kana mweya wakaipa wakatorawo nzvimbo wakagara ipapo waakuisawo yawo information right but still baba ndoda kumbobvunza kuti ndazopatsanangura tomboti andimbotorai kuti ndimweya mutsvene arimo handitika mm. mweya mutsvene arimo odeposita information ndinoda kuti uende unoparidza mm. but that information inoretrievwa kubva ikoko youya mind and then wotanga kuiprocessa mm. which means kuti you can still decide not to do it kana kuita yes to have the wrong yes to decide but icho chadhipozitwa wanatsochinzwa kuti mwari vari kunatsoti indofanira kutendeuka ini indofanira kuenda kuchechi mm. but mm. information uri ratsoinzwa mauri but unozviprocessa wobva wadecida kuti but no mm, but no zvakauri because the, the holy spirit now can't force you nekuda kweinformation yako ende muri kunzwa here baba pakudhibodza bamuri ramamutaura ipapa pane vanhu vazhinji vandonzwa ataura kuti nosamhenoka mukapfungwa so karungondibata nosa pane zvimwe zvandiri kungofunga so zvabva kupi ari kuti anototi kamwe kapfungwa kureva kuti iye maari akamu ani muri kuona ende kapfungwa ikako ndokaanongosiya achiabandona ende kapfungwa ikako kazhinji kanenge kachimulida into salvation Mhm, saka pana vanhu vazhinji vachanotsva kugehena vofungidzira kuti vachanumira pamberi pamwari votaura kuti hamuna ah, kumbobvira makatiudza but iye every day achitosangana nzwa achiti una hameno zvandiri kungonzwa so zvauri kunzwa zvei is the holy spirit of god ari kudeposita zvinhu in your spiritual man but the processing yako iwewe yakagarirwa manje newakaipa saka dhimoni rinoshayisa valuezvamwari and the other hand futi kana satani akauya achidhipozita pauri pakagarwa namweya mutsvene anoshayisa futi value mumbozvona eh, eh, eh. kusatani anotanga kushayisa value unotoona munhu womuchiva mukadzi wehende akanaka panoti hazvina maturo chashayisa value ndechakagara pauri pavhesi yamareva iyai mm-hmm. chakagara pauri exactly so tati information yatorwa kuningi so, so at times zvinoitika ndezvekuti information iyi inogona kuita remain into a soul that's why dzimwe nguva tinogona kutambura totoita a feeling because tataura kuti zvinhu zve noda kuti the soul ine a feeling saka a message inoproducer a certain feeling inogona kutovapo yekuti munotanga kutofila pane zvandiri kunzwa inini handiitika kana kuti nguva nguva mobva matoreceiva a phone call kuti kumusha kune ashaya Right. saka chatadzika ndechekuti that information kuti isvike to your mind to understand it Hey, hey, hey, muri kubuditsa chimwe chokwadi chakaoma zviri kutaurwa nababa panapa muri kuzama kureva kuti imimi aripo umwe munhu wekuti unonzwa aingotaura kuti nhasi ndiri kungonzwa kuneta so hameno kuti chii chichaitika and then onzwa manheru kuchinzi munhu ashaya Munhu ashaya. kureva kuti the spirit already was troubled because chokwadi changa chatoiswa mairi but the body could not understand, could not understand what is happening at the end of the day the body yanga yava weak because if the soul is troubled the body the will body become weak become weak saka kureva kuti the processing part yekuti the body ichigona kunzwisisa zvinhu ndo inogona kunge iri kuafecta munhu but chinhu chatodhipozitwa kana unonzwa umwe munhu anogona kukuudza kuti ah, ndikunzwa mazuva ano unonzwa aita kuti ah, ndikunzwa kuti anenge ari musouth africa ipapo unonzwa aita kuti dai ndangoenda kuzimbabwe ma ndikunzwa kuti ah, dai ndangoenda kuzimbabwe dai ndangoenda kuzimbabwe andini mm. at the same time obva aregedza kuenda achizoregedza kuenda munhu iye aida basa wozonzwa kutaura kunzi ah, uri kuziva here kuti mwedzi wakati wanga uchidanwa kubasa foni yako taitoitira yaisaita but ipapo ndo paaiti ndaida kuenda kuzimbabwe time yaanoda kuzoenda kune kwavharokona zinophobia inenge yatanga muri kunzwisisa which means kuti changa chadepositwa kuti kuchauya xenophobia therefore go go so the body is telling and the mind is telling that person go to zim mhm. but iye nenyaya yekuti processing unit yake famba yese yakaita complete because isu nenyaya yekuti mweya mutsvene it now kuti zvose zvatiri kuita izvino izvi takuzvitora into mind that's why takukwanisa kusefa zvimwe zvinhu izvozvo hatikwanisa kutaura zvinyadzi nokuda kwokuti zvinhu izvi ndakuzvisefa nekuda kwekuti akakugarai futi exactly ndiye ari kusefa kuti ichi achichaendi ichi achichaendi alright saka information ndogona kuireceive to my soul sezvairi handiti but ndakuda kuitaura ndotanga ndasitadza kuti alright amashodo kana ndakuda kuvapa this type of message handichavasvikira but muri kuona kuti the same information but ndakutsvaga thats the processing now yakaitika pakatorwa david paakatora mukadzi wauriya paya paya nditi the prophet paakazotumwa kuenda kwaari akasefa matauriro the information was deposited in the soul nobva achizoiprocessa akaona kuti iyi information iyi ndikataura kuti baba makaura namai nhingi inogona kuurayisa kana kuti inogona kuparadza imba so what is the best possible way yekuti ndichiisvitsa right ndaida kuenda futi pane imwe engo muri kuona here ndoona sani kunge panyaya yekudeposita kwamuri kutaura kuti mwari vanodeposita sei zvinhu muvanhu ndoona kuti the body also is one of the main hinderances yekuti munhu asanzwe zvadhipozitwa namwari maari unonzwisisa the yeah. body, the body. inohinda why manheru ega ega kazhinji the spirit man is active your soul is active why because the body is resting ndosaka muchiona manheru kana uda kuona mabattles auri kusangana nawo muupenyu ukavata ndopauri kuona area yauri chaichayo madzikirira anogona kukurova kana unogona kuona ngiro dzichikwira dzichidzika zvakaita jacob zviya eh. aiona dzichikwira dzichidzika eh, saka muri kunoona kuti ka when you sleep the spiritual man is very active mm. but paunenge wakamuka the spiritual man so which means kuti muri kuona kuti mwari at times vanototora advantage yekuti munhu ngaachitovata nditokwanisawo kuisa zvinhu maari kuisa information ndiyi process yakakwana nokuda kuti izvozvizvi Mwari anoda kutaura zvaanoda kutaura because munoona kuti zvinhu zvezve it comes like through meditation because we meditate most of the time mm. so zvinoitika ndezvekuti information ya deposit kwanditika but imi muri kumeditetawo zvinhu zvine chekuita nezvenyama kana kuti mutochiona bhora kana kuti information payadropwa imhanye to mind because pari kuitwa meditation this is where the information is coming it's like iri kuspinwa ichibva yauya kwamuri so imi makasvikirwa muri kuchiva did that message come kana kuti yatodisrupt you see right. then it means kuti hazvi haichaprocesseki haichaprocesseki but kana wakavata hmm. haugone kuirambidza exactly ndosaka muchizoona munhu achimuka achiti ndarota yet the body kana yanga yakavata hairote haana kurota but the spiritual man anga ari active imessage yaakungoretriever chete sa muri kunoona kuti the mind yanga yakavata inogona kuzoretriever zvinhu zvanga zvichiitika in the spiritual man during the absent yotora like zvinoita makamera na i think makamboshanda kumakamera mm. magetsi anogona kuenda handiri mm. but zvinosara zvichirekodwa mm. ukada kuzozvitsvaga unozonozvitsvaga uzo saka kwakuretriva information yadi yatoita but maita kuti ndibva ndada kukupai mumwe mubvunzo totaura kuti the message iri kutanga kusvikira muso yozofanira kusvika kwatiri kuti to the mind kuti tigokwanisa kuti muzokwanisa kunditsanangurirawo imimi kuti andarota zvakati kureva kuti process inofanira kunge yafamba iri effective we have some people anotaura kuti ndakanganwa kureva kuti muri kuona kuti pane process yekuti message yambowanikwa eh, mirai mirai ipapo pane vhesi inotaura kuti hanzi satani akauya kuzoba kuuraya nekuparadza pane here akambopazirwa mugadheni make akabirwa chibage nasatani makambomunzwa makambonzwa anoti ndakabirwa mananga nasatani saka satani anouya kuzobei muri kunzwisisa ndiri kuda kuzama kureva mm. satani haadi zvinhu zviri physical mm. but satani anoba zvinhu zviri spiritual zvadepositwa ndo paunobirwa nasatani satani anouraya zvinhu zviri spiritual zvozoonekwa because ukabirwa spiritually tinozozviona kuti a ah, baba ava vakabirwa utano ava une hwakabiwa umo a ah, baba ava vanenge vakabirwa decision making ava muri kuona zviri kuitika saka zvinogona kuuyawo zvikanganwa because ndo zvakataurwa kunzi anouya kuzomba asi jesu anouya kuti vanhu vazova neupenyu ende tarisai muone kuti imwe vhesi baba yatambotaura iya inonzi mweya mutsvene will remind you muri kuona saka unoremindwa chinhu chaunogona kunge wakanganwa saka baba vakutobudisa imwe point saka zviri kuratidza kuti pandiri kupota ndichibirwa hope apa zviri kutoreva kuti pane mumwe mweya wapindira apa kuba hope dzikaenda ukadzirota urit ngatitaurewazomutaura kuti mweya mutsvene unondiremind saka chatira kuti ndizotadza kurimindwa wabirwa zvatataura kuti anouya achiba nebukadneza akarota hope ndobva adzikanganwa ndobva aunganidza vauki vose akati ndiudzei hope dzandarota kana muchinge mandiudza chaakasara anacho ndechekuziva kuti ndarota vangani vanomuka vachitaura kuti ndarota warotei haazive but the soul is telling that person kuti there was something there was, there was something and that information is important but you no longer know it what happened because the information is important that's why yadi yabiwa yabiwa asi mweya mutsvene manje anouya kuzorimainda kana kuzodzoredzera handiri muri kunoona chacho ichocho chabiwa mweya mutsvene anouya obva achidzoredzera panzvimbo zviya zvekuti unogona kuti uchidarika mumunda woona munhu achiba handiti usiri mumunda wako obva wataura a ah, tsano tsano dzoserai magaka evanhu imo muri kuona ndo zvinoita mweya mutsvene anoita kuti mbavha idzoredzere panga pane zvinhu pabhosi yena iyo paunoti pe unoenda kumunda wotosvika utomboziva kuti pane munhu anga achitoba neadarika akazotidzosera unongoona zvako zvakadii zvakakwana ndava ndakuda kutoenda pane imwe futi engo yatinoda kuti timbotaura baba because mataura nyaya yemind mukataura nyaya yekuba nenyaya yei saka ndiri kuona kuti the mind seems to be like the battle ground of spiritual things muri kunzwisisa saka tiri kuda kuzama kureva isusu kuti satani kana achiedza munhu kana kuti kana achidonhedza munhu anomudonhedza kunodhipozirwa information ka nekwainoprocesswa kunyanya kuprocessing indiri kuona sanike kunge hameno baba kana muri kuzviona according kune zvatatichitaura tiri kuona kuti information inodhipozitwa imwe yogona kubiwa imwe yogona kuita sei tomboti isina kubiwa yacho paprocessing because ngandei mugarden of eden if had the information mhm. nditika mhm. yekunzi takanzi tisadye but pakuiprocessa nekuirevisa nepakuianalyza ndo panopinda satani processing the information that is already there mm -hmm. deposit okay, go okay, and I, preach I get it now. but pakuprocessa the word go and preach ndopanouya satani also so makutaura kuti so paanonyanyotambira iye pamind pane the processing ah, unit because jona akanzi enda unoparidza kuniniva ani muri kunzwisisa information yasvika ani muri kuona ndo pakatanga kuzonzi aya ah, but yomadzibaba ako aimbonetsana vanhu vekuniniva kaiwe ungaende ukaenda zvitori nani uende kutashishi ya processing but the information was there but how to process it ndo panopinda satani So ko muri kuratidza kurava here kuti let's say information yawo yanditi iri kutenderedzwa iri kutenderedzwa Sa- saka iye anotova nezvaanodropa or something to corrupt, zvanoinfluenza to influence exactly zvanoinfluenza painformation yadropka I- nekuti chinoitika ndechekuti ka handiti tati information yadropka inoprocesswa pobva pachiitwa decision Ehe. saka iye chaanenge achida idecision yako haagone kukudecider mhm. you decide for yourself but anoinfluenza the processing so that you decide wrongly muri kupaona satani haana munhu waanosvika otora bhodhoro redoro omuisa pamuromo oti medza mhm. kana kuti omba nje iputa but anokuinfluenza kuti udecide kuiputa satani anokuinfluenza kutadzira mwari satani iye haagone kubata kuti utadzire mwari but anoinfluenza ah, kuti iwo uite se chokwadi unacho information unayo chokwadi but paprocessing ah, aipapo ndoramba chipadzokorora information yechokwadi unayo but wataimirwa payakuenda kunoprocesswa manje kuti ichikubatsira iwe padecision making ah, babai ndopatiri kudzoka futi inzwai baba tiri kutaura kuti isusu shoko ramwari rinoti eh, musarege kuramba muchisangana ndirika kusangana vanhu vari pachechi vachisangana munhu ane information iyoyo but iye paprocessing dzake ane kamwe kafeeling kengotaura kuti but ndogona kungonamata ndiri ndega kumba kwangu mwari vanotarisa mwoyo muri kuona papindira satani satani apinda paprocessing yethe word rekuti mwari vamuudza kuti musaregedza ndiri hmm. iye anobva aunza imwe vhesi yake like imwe yanga itaurwa nhasi muri unoona kuti satani akakota vhesi kuna kuna kuna ningirine kuna mapsarema yekuti ukazvidonhedza panapa achiudza jesu zvakanyorwa kuti achatumira ndiro dzake kuti dzikugara that verse is there in the bible muri kuona aida kuti jesu aprocese zvinhu zvisirizvo obva aita decision isiriyo ani muri kuona but jesu nenyaya yekuti maari makanga mune zviri right akamuudza kuti iwe Ah, saka baba makuenda unoita pin point now that's why we can see kuti satan is busy recruiting false teachers of the word so that vakanga vachidropa that false information nemaverses avanotoziva pakuita processing yeinformation here iri right yatinoziva takutoita a wrong, wrong decision, decision. ukaita a wrong decision ndo panozobuda kutanzira mwari kuenda kuchechi kuenda kuchechi inodzidziswa zvisiri izvo that does not make you a sinner but ukadzidza zvisiri izvo uchadecida zvisiri izvo wobva waita zvisiri izvo that makes you a sinner muri kuona baba because kungoenda muchechi isiriyo kupinda musatanism kungopinda muchechi yasatanism that does not make you a sinner but what you will do or what you will decide will make you a sinner otherwise satana angadei akangotora munhu wese ongomupinza achingonzi angopinda atopinda